Җәйнең соңгы көннәрендә атна яңалыклары белән мин Гөлназ Гайни. Исәнмесез! Бүгенге чыгарылышның төп яңалыклары. Янәдән парта артына Алабуга мәктәпләре 1 сентябрьдә ничек эшли башлаячак? Бу атнада Алабуга янында күпләп сату бүлү үзәгенең рәсми ачылышы булды. Анда пятерочка кибетләренә китәсе товарлар сакланачак.

Менә яңа күп телле мәктәптә дә балаларны кабул итүгә әзерләнәләр. Быел бирегә беренче сигезенче сыйныфта укучы балалар киләчәк. Укучылар беренче сентябрьдә мәктәпкә киләчәк, үз кабинетларында белем алачаклар, класстан класска йөреп укымаячаклар. Линейкалар быел беренче сыйныф укучылары өчен генә булачак. Калган класслар үз кабинетларында сыйныф сәгатьләрен уздыра. Китапханәчеләр сыйныф җитәкчеләренә китаплар тарату белән мәшгуль. Бүгенге көндә фондта 30 меңнән артык китап исәпләнә. Мәктәпнең икенче башында ата-аналар балалар белән бергә яңа мәктәп формасын киеп карый. Биредә бар укучының киемнәре дә бердәм булачак. Евгения Вәлиева да үзенең улы белән яңа мәктәпкә килгән. Дистанцион белем алу безгә җиңел бирелмәде, әмма аны ничек тә башкарып чыктык, дип сөйли ул. Быел аның улы алтынчы сыйныфка бара икән. Сегодня мы пойдем на. Җыелышта сыйныф җитәкчесе белән танышырга тиешбез әле. Мәктәптә укуны сагындык инде. Мәктәбе дә бик матур, якты. Быел шәһәр һәм район буенча беренче тапкыр парта артына 1274 бала утырачак, ә мәктәпләргә барлыгы 9 мең ярымнан артык укучы киләчәк. Яңа уку елы башлануын без барыбыз да зарыгып көтәбез. Беренче сентябрь көнне линейкалар үткәрүгә бернинди каты тыюлар да юк һәм без бу көнне безнең балалар өчен бәйрәм көне булыр дип өметләнәбез. Һәрбер мәктәп үзе кабул итәчәк ничәнче класслар өчен ул линейка үткәрә. Беренче очракта линейкалар беренче, тугызынчы һәм унберенче класс балалары өчен узачаклар. Һәм бар линейкалар да урамда үтергә тиеш. Балалар маска киергә тиеш түгел. Аларны алып килгән ата-аналар барсы да маскадан булырга тиешләр. Лилия Ягудина сүзләренә караганда, һәр сыйныфка аерым уку кабинеты беркетеләчәк, анда балалар белем алачак. Искәрмә, махсус җиһазлар таләп итә торган дәресләр, бу физкультура, рәсем, хезмәт, физика һәм химия. Гөлназ Гайни, Ринат Гиниятов, Атна яңалыклары. Гадәттәгечә, август ахырында шәһәр һәм районның бар мөгаллимнәре бергә җыелып, зур киңәшмә уздырып ала. Быел әлеге чара Адымнар Алабуга мәктәбендә узды. Укытучылар киңәшмәсе өч телдә, рус, татар һәм инглиз телләрендә полилингваль мәктәп гимны белән ачылды. Хәер, барлык докладчылар да диярлек бу өч телне кулланып чыгыш ясады. Соңгы елларда районда өч заманча балалар бакчасы төзелгән, берсе реконструкцияләнгән, сигез бинада капиталь ремонт ясалган. Бу район буенча мәктәпкәчә белем бирүне 82 процентны тәэмин итергә мөмкинлек бирде. Бу турыда Лабуга районы мәгариф идарәсе җитәкчесе Ривал Зарипов сөйләде. Безнең уртак бурыч, 2022 елга өч яшькә кадәрге балалар өчен мәктәпкәчә белем бирүнең 100 процентын тәэмин итү, диде ул. Быел төп мәктәпне 8519 сыйныф укучысы тәмамлаган, шуларның 100 проценты аттестат алды. Унберенче сыйныфны 390 кеше тәмамлаган, ә менә бердәм дәүләт имтиханын 435 укучы тапшырган, чөнки аларга узган елларда чыгарылыш сыйныф укучылары һәм Суворов училищесын тәмамлаучылар кушылган. Алабуга районында уку фәннәре буенча БДИның уртача баллы 66,32 процентны тәшкил иткән, бу республика күрсәткечләреннән ике бөтен уннан утыз өчкә югары. Республикадагы кебек үк, бездә предметлар буенча минималь чикне узмаган укучылар саны арткан, 24 кеше, барыннан да бигрәк химия һәм җәмәгать белеме буенча, узган ел алар унбер булган. Хөрмәтле җитәкчеләр! Мәктәпкәчә яшьтәге балаларны милли белем һәм тәрбия бирү буенча куелган сорау бик җаваплы рәвештә якын килергә кирәк. Балачакта салынган милли хис шәхес булып формалашуда бик зур роль уйный. Шуңа күрә дә балалар бакчаларындагы милли белем һәм тәрбия бирү төркемнәрендә алып барыла торган эшчәнлеккә игътибарны арттырырга кирәклеген искәртеп үтәргә кирәк. Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасы башка телләр турындагы нигезләмәгә таянып, Үткәрелә торган барлык мәдәни чаралар балалар бакчаларында, ата-аналар һәм балалар белән үткәрелә торган бәйрәмнәрдә ике дәүләт телен дә тигез куллану каралган. Балалар бакчалары мөдирләре чараны үткәрү һәм аның бизәлеше өчен турыдан-туры җаваплы булып торалар. Мәктәп темасыннан дәвам итеп, белем бирү мохите балаларга тел өйрәтүдә ярдәмгә килсен өчен нишләргә? Алабугада полилингваль белем бирү концепциясен тормышка ашыру буенча семинарлар циклы башланды. Күптелле яңа мәктәптә шундый беренче семинар узды. Барлык семинарлар да полилингваль белем бирү концепциясен тормышка ашыруга багышланачак. Бу тема мәктәп педагоглары өчен дә, гомумән, республика өчен дә яңа тема. Укытучылар алдында да зур бурыч тора, укучылар өчен телне үстерү мохитен булдыру. Мөгаллимнәр үз төркемнәре буенча бүлештеләр, анда үз тәкъдимнәрен яздылар, соңыннан үз эшләнмәләре, тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Безнең укытучылар алдында бик катлаулы биремнәр тора. Бит чөнки аларны күп телле мәктәптә эшләргә беркем дә әзерләмәгән. Алар ул методикаларга әлегә кадәр өйрәтелмәгән. Шуңа без бүген беренче семинарны үткәрәбез. Без аны башлыйбыз татар теле, инглиз теле, рус теле өйрәнер өчен нинди, ничек күп телле белем бирү өчен нинди мөхит булырга тиеш һәм ул мөхитне ничек тудырырга. Укытучылар безнең хәзер группаларга бүленеп, алар үзләренең тәкъдимнәрен әзерләргә таралыштылар. Аннан соң без җыелачакбыз, алар тәкъдимнәрен күрсәтәчәкләр. Безнең бүген экспертыбыз бар, ул Алабуга мәктәбеннән Эльвира Фомина. Аларның инглиз теле телендә укыту тәҗрибәсе бик зур. Шуңа без аларны бүген

Дорогие друзья, доброе утро, добрый день. Я с большим удовольствием принял эту программу посещения города Елабуги. Заводка һәм коллективка ярдәм итергә, илнең барлык заводлары кебек үк, Алаз да искәрмә булмады. Шулай ук пандемиянең йогынтысын тойды, ләкин эшен дәвам итте һәм коллективны саклап калды. Фәрит Мөхәммәтшин завод хезмәткәрләренең рухи торышын югары бәяләде. Ул аларны якынлашып килүче Республика көне белән котлады һәм берничә сорауга җавап бирде. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, заводтагы кебек проблемалар бөтен җирдә дә бар һәм республика хөкүмәте аларны оператив рәвештә хәл итәргә тырыша. Ул тагын бер кат завод коллективына рәхмәтен белдерде, кабат цехлар буйлап йөреп чыкты. Безнең ишегалды республика программасы буенча төзелеп килүче ишегалларын карады. Фәрит Мөхәммәтшин капиталь ремонт тәмамланган университет мәктәбендә дә булды, аңа уку программасы, мәктәпнең өстенлекләре турында сөйләделәр һәм уку сыйныфларын күрсәттеләр. Дәүләт Советы Рәисе башкарылган эшләрдән канәгать калды, шәһәр җитәкчелеге эшчәнлеген югары бәяләде һәм Алабуганың соңгы елда үзгәрүенә соклануын белдерде. Республика җитәкчелеге бүгенге көндә бик актив районнарда, шәһәрләрдә халык белән очрашып, эшләгән эшләргә нәтиҗә биреп, алдагы бурычларны карап, актив эшлиләр, президенттан башлап, менә хөкүмәт әгъзалары, безнең депутатлар, Дәүләт Советы депутатлары. Бүген Елабугада. Елабугага килергә теләгем күптән бар иде. Планга керттек, менә бүген аралашып, халык белән очрашып, Елазда да булдык. Ишегалларын карап чыктык, халык белән очраштык, сөйләштек. Күзгә күренеп үзгәрә диләр. Рәхмәт диләр. Нигә дигәндә, менә яңа җитәкче булды бит инде. Яңа җитәкче барыбер теге яңа Себерке кебек яңача ниндидер яңа дәрт белән, көч белән үзенең тырышлыгын күрсәтәсе килеп, республика ярдәме белән бергәләп күп кенә әйберләр эшләнгән. Урамнары матурайган. Йортлар бизәлгән, асфальт салынып килә. Әйтик, мәктәпләр, менә доклад буенча, бу мәктәп директоры һәрбер мәктәп беренче сентябрьгә әзерлеген күрсәткән инде, әзерләр, әзерләнгәннәр. Минем уйлавым буенча, менә бу коронавирус булсынмы, пандемия дип атыйбызмыаны, тизрәк бу чирләрне, менә котылып, үзебезнең республиканың үсешен, район-шәһәрләребезне яңарту юлында эшләребезне арттырырга тиеш булабыз. Халык рәхмәтле. Сораулар да бар. Сораулар, әйтик, тормышта алынган сораулар. Каяндыр күктән нәрсәдер сорамыйлар. Менә менә монда әз генә юл калган, ул шуңарга асфальт салырга кирәк иде диләр. Димәк, монда халык белән эшлиләр, аралашалар, читләшмиләр. Бер миллиард сум инвестицияләр, мәйданы унҗиде мең квадрат метр, 269 эш урыны, 600 кибет, берничә дистә шәһәр һәм тәүлегенә ике мең тонна ярым товар сату, бу Алабуга янындагы зур складның төп саннары. Бу атнада биредә күпләп сату-бүлү үзәгенең рәсми ачылышы булды, ул Татарстанның Камор ягы зонасы һәм якын-тирә республикаларның пятерочка кибетләрен товар тәэмин итү өчен булдырылган. Складны ачу тантанасында Татарстан Премьер-министры Алексей Песожин да булып китте. Склад үзәге халык кулланышы товарларын, азык-төлек продуктларын, шул исәптән тирән туңдырылган продуктларны, алкоголь продукциясен, тиз бозыла торган ашамлыкларны, махсус температура режимнары вакытында саклауны һәм аларны ваклап сату сәүдә челтәренә озатуны таләп итә торган продуктларны саклау өчен билгеләнгән.

Логистик үзәкнең тантаналы ачылышында Татарстан Премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Башланыр өчен барлык кунаклар да челтәрдә тәкъдим ителгән продуктларны дегустацияләү аша уздырды. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, бу, республика, шул исәптән Алабуга җитештерүчеләренең продукцияләре дә. Добрый день! Попробуйте конфеты от кондитерской фабрики Эссен и также соусы Махеев. Дегустация һәм кечкенә генә экскурсия. Экскурсиядән соң кунакларга кибетләрдә кулланачак киләчәк технологияләре белән видеоролик күрсәтелде. Ул гына да түгел, электр төягечләрдә халык биюе дә башкарылды. Шулай ук шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, үзәк төзелешендә Моно шәһәрләрне үстерү фонды зур ярдәм күрсәткән. Бу Татарстан территориясендә X-Pets Retail Group-ның икенче күпләп бүлү үзәге инде. Беренчесе 2019 елда Яшел Үзәндә төзелде. Республика Хөкүмәтендә бу проектларны гамәлгә ашыру Татарстан предприятиеләре белән хезмәттәшлеккә өстәмә импульс бирәчәк, дип ышаналар. Гөлназ Гани, Максим Бигашев, Айрат Шәйгалләмов, Атна яңалыклары. Әйтергә кирәк, бу атнада Алабугада берьюлы берничә яңа объект ачылды. Шуларның берсе, Әйләнгеч шоссе адресында урнашкан Энека заводы. Биредә югары ныклы чуеннан коеп ясалган әйберләр җитештерү өчен Яңа автоматлаштырылган формовка линиясе эшләп китте. Шушы көннәрдә ачылган тагын бер объект, Тойма урамында урнашкан Нур мәчетенең яңа бинасы. Шәһәр мөселманнары өчен бәйрәм чарасында Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин, район имам-мөхтәсибе Хәлим Шәмсетдинов, Рөстәм Нуриев, республиканың башка район имамнары һәм мәхәллә халкы катнашты. Яңа мәчет искесе урынына салынды. Искәртәм, 90 нчы елларда Алабугада мәчет булмау сәбәпле, элеккеге барак бинасында Шуша Нур мәчетен ачалар. Ул дин вәкилләренә чирек гасыр буе хезмәт итә. Һәм менә ике ел элек шәһәр җитәкчелеге аның урынына яңаны салу карарын кабул итә. Иң элек иске бинаның бер ягын сүтеп, шунда аш бүлмәсе, бәдрәф, дин дәресләрен өйрәнер өчен бүлмә ясыйлар. Аннан соң гыйбадәт кыла торган олы бүлмәне дә төзеп бетерәләр. Башлап ебәргәндә кассада 40 мең акча бар иде чамада, чамада. Уйлап карагыз, 40 мең акча белән мәчет төзеп ебәрергә нинди көч кирәк? Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте, Аллаһ Тәгалә башлап ебәрә, башла ди. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән җыя башладык акча. Себердән алып Парижга хәтле барып җиттек җәмәгать. Кардәшләр, танышлар, белешләр. Шулай итеп, Кем ун мең, кем утыз мең, кем кырык мең, кем илле мең, сукыр әбийләр иллешәр мең акча бирделәр, җәмәгать, Аллаһның рәхмәте яусын иде. Бер мәял монда эшләп торганыбызда бер кеше гәүдәле генә кеше керде. Мин анарга керегез, әйдәгез, дога укып җибәрәм, кулында акча. Акчасын нетмәдем дә, мәйтәм, нет, мне ничего не надо, дим. Тышка чыккач, мәйтәм, вы кто будете? Я ди,

Әйтергә кирәк, бүгенге көндә районда эшләп килүче ун мәчет бар. Тагын ике авыл җирлегендә мәчет төзелешләре дәвам итә, бу Поспелово һәм Гари авыллары. Шулай ук сентябрь башында Ихсан мәктәбен ачу планлаштырыла. Алабугалылар ТАССРның 100 еллыгы әләме эстафетасын кабул итте. ТАССРның 100 еллыгына багышланган эстафета быелның 30 нчы гыйнварында Бурятиядә башланды һәм, ниһаять, безнең шәһәргә дә килеп җитте. Шулай итеп, республика халкы Татарстан үзенең 100 еллыгына Россия төбәкләрендә лидерлар исемлегендә булганы өчен рәхмәтен белдерде. Алабугада Әләм унбер ноктада булды. Ул үзенең шәһәр буйлап сәяхәтен Алабуганың иске өлешеннән башлап, Алабуга аерым икътисади зонасында тәмамлады. Исегезгә төшерәбез, бер гасырлык юбилейга багышланган эстафета бу елның утызынчы гыйнварында Бурятиядә старт алды. Әлемгә Россиянең 69 субъекты, анда татар автономияләре, шулай ук Татарстан районнары һәм шәһәрләре герблары төшерелгән. Алабугалылар юбилей флагын аерым колач белән каршы алды. Мәсәлән, мәдәният көллияте студентлары моның өчен махсус милли костюмнар кигәннәр иде. Әлем корыда да, суда да булды. Ә менә бусы Чебурашка паркы биредә төп чара узды. Флагны тантаналы рәвештә район башлыгы урынбасары Зөлфия Сөнгатуллинага тапшырдылар. Әләмгә ул Алабуга районы гербының рәсеме төшерелгән билге беркетте. Чарада катнашучыларга мөрәҗәгать итеп ул бүгенге акциянең аеруча тарихи әһәмиятен билгеләп үтте. Биредә үк Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит республика акциясе кысаларында, Портфельләр тапшыру тантанасы да узды. Мәктәп кирәк-яракларын 25 малай һәм кыз алды. Бүген сез белем иленә беренче адымнарыгызны ясыйсыз. Белем илендә сезгә яңа дуслар табарга, яңа үрләр яларга насыйп булсын. Алабуга буйлап сәяхәтен юбилей флагы Алабуга аерым икътисадый зонасында тәмамлады. Әлем республиканың барлык районнарында һәм шәһәрләрендә булып, Казанга кайтырга тиеш. Ә 30 нчы августта билгеләп үтелүче Республика көнендә эстафетаның финал чарасы уза. Аннан соң флаг башкаланың Милли музеенда үз урынын алачак. Гөлназ Гайни, Гөлнара Салихова, Айрат Шәйгалләмов, Атна яңалыклары. Рәхмәт сүзләрен иген кырларында тир түгеп хезмәт иткән комбайнчыларыбыз да ишетте. Алабуга районында 2020 нчы елы урып-җыю кампаниясе алдынгыларын бүләкләделәр. Иң яхшы механизаторларны тәбрикләүдә Рөстәм Нуриев та катнашты. Барлыгы ундүрт комбайнчы һәм машина йөртүче Мактау грамоталары һәм акчалата бүләк алды. Болар Яңа Юра, Шәхмәтҗанов, Алабуга икмәк кабул итү эшханәсе һәм Яшь көч агрофирмалары. Алдынгыларны бүләкләү урып-җыю кампаниясе ахырына кадәр дәвам итәчәк. Әйтергә кирәк, бүгенгә бөртеклеләр унсигез мең гектар майданнан җыеп алынган, бу, уңышның 80 проценты дигән сүз. Игенченең уңганлыгы, игенченең хезмәт яме, игенченең тырышлыгы кырларыннан күренә. Урып-җыю кампаниясе алдынгыларын эш урыны артында, кырларында хөрмәтләделәр. Бу аңлашыла да, чөнки һәр минут кадерле. Һава торышы мөмкинлек биргән арада уңышны югалтуларсыз җыеп алырга тырышырга кирәк. Узган еллардагы кебек үк, иң яхшы механизаторларны кызыксындыру максатыннан, Алабуга районында урып-җыю вакытында комбайнчыларга ярдәм итү чаралары эшләнгән. Беренче урын өчен атнаның иң яхшы механизаторы 3000 сум, икенче урын өчен 2000 сум һәм өченче урын өчен 1000 сум акча ала. Благодарственным письмом руководителя Елабужского муниципального района награждаются, первое место, Хаймедуллин Тимур Ильдарович! Конкурста җиңүчеләрне ашлык күләме буенча билгелиләр. Мәсәлән, Яңа Юраш агрофирмасы басуларында 1123 тонна ашлык суктырган Тимур Хәмидуллин алдынгылыкка чыккан. Тырышам, Өченче ел эшлим. Була. Э, азарт бар. Иртәнге биштән кичкенгә хәтлек эшлибез. Туктап тормаска тырышабыз инде. Урып җыючылар авырак, не погода авырак, яңгыр ва. Сондыктан гына техника барлыгы итмәсә, шибин алла бирсә. Ой, шатмысың менә? Шат инде, шат. Котлаганнар өчен. Котлаганнар өчен, олы кешеләр килеп бүләкләгән өчен. Алар өчен бик рәхмәт. Бу атнада барлыгы ундүрт механизатор бүләкләнде. Урып-җыю кампаниясе вакытында мондый премияләрне кырык кеше алачак. Гөлназ Гайнураш, Шәһәр Галләмов, Атна яңалыклары. Урып-җыю барган арада дүртенче мәхәлләдә яшәүчеләр булачак ял итү урынына үз тәкъдимнәрен кертте. Алар Казан архитекторлары белән бергә Мәрҗани урамында төзеләчәк бульвар проекты турында тагын бер кат сөйләштеләр. Исегезгә төшерәбез, дүртенче мәхәлләдә ял итү урыны төзелеше ике мең егерме беренче елга планлаштырылган. Территорияне төзекләндерү Татарстанның иҗтимагый киңлекләрен үстерү программасы нигезендә башкарылачак. Исегезгә төшерәбез, бу Казан архитекторларының дүртенче мәхәллә халкы белән икенче очрашуы инде. Беренче мондый ачык фикер алышу өч атна элек узды. Ул чакта алабугалылар архитекторларга булачак бульвар территориясен үстерү буенча үз карашларын тәкъдим иттеләр. Яңа ял урыны Мәрҗани урамында урнашачак. Очрашуга төрле яшьтәге халык килде, алар арасында пенсионер Степан Губин да бар. Ул беренче очрашуда да булган. Алабугада утыз елдан артык яши икән инде һәм аңа үз мәхәлләсенең язмышы бер дә битараф түгел. Башта бит башлаганнары футбольный, теге ни, футбол басуын гына. Басу дип әйтик инде, басу анда. Ә анда без үк бөтен каенлыкны алып мәктәпкә чаклы ясадык. Бөтенләй дә аны уже бөтенләй благоустройство. И менә 37 нче домның янында тоже менә городской сквер монда килеп керде. То есть Э, не захват бүтән урын электр бетерде менә бушлык урыннар калган стройкадан нидән бүтән нәрсәдән фонтан кояшлар килә булып чыгып ну фонтанны икенче урынга күчерергәдер монда птсн теплотрасса монда газопровод бар но коммуникацияны теге агач проектир иткән анда күрерләр инде алар кая куярга була кая юк Исегезгә төшерәбез, Казан архитекторлары ике тикшеренү үткәргән. Шуларның берсе анкетлау формасында булган. Мәхәлләдә яшәүчеләр бульварда фонтан, велосипед юлы, эскәмияләр, яхшы яктырткычлар, балалар майданчыгын күрергә тели икән. Концепция нигезендә булачак бульвар территориясен дүрт зонага, балалар, җәяү йөрү, велосипед зонасына, шулай ук гамаклар һәм ятаклар белән тыныч зонага бүлү планлаштырыла. Мондый бульвар, әйтик, Казанда Фучик урамында да бар икән. Башта үз идеяләре белән кечкенә төркемнәрдә уртаклаштылар, ә алга таба аларны уртак фикер алышу да чыгардылар. Архитекторлар сүзләренчә, булачак бульвар территориясенең уңай яклары, агачлар һәм кибетләр күплеге, торак массив эчендә урнашуы, ә иң мөһиме, территория һәрвакыт кояшлы. Минусларның берсе, халык телендә әйтсәк, кәҗә сукмаклары күп, яктырту, эскәмияләр юк. Территорияне төзекләндерү киләсе елга планлаштырылган. Эшләр Татарстанның иҗтимагый киңлекләрен үстерү программасын гамәлгә ашыру кысаларында алып барыла. Исегезгә төшерәбез, әлеге программа нигезендә Алабугада Чебурашка паркы яңартылды, Автомобильчеләр урамында яңа сквер барлыкка килде. Гөлназ Гани, Ринат Гениятов, Атна яңалыклары. Шәһәр һәм районда бик күп эшләр башкарыла. Шулай да гел эшләп кенә булмый бит инде, азрак ял да итәргә кирәк. Ә иртәгә моның өчен менә дигән сәбәп бар. Утызынчы август көнне Татарстанда Республика көне билгеләп үтелә. Бәйрәм уңаеннан Алабугада күп чаралар планлаштырылган. Бәйрәм чаралары көндезге унда Пионер һәм Гуляй паркында башлана. Сәгать унбердә Мәдәният сарае каршында Тату Татарстан дигән бәйрәм уза. Александр бакчасында чара сәгать дүрттә башлана. Бәйрәм уңаеннан алабугалыларны Бөтен Татарстан халкын Бөтендөнья татар конгрессының Алабуга бүлеге җитәкчесе Гөлсинә Габдрахманова котлый. Хөрмәтле татарстанлыларым, кадерле милләттәшләрем! Мин сезне Татарстанның 100 еллык юбилее белән тәбрик итәсем килә, республика көне белән тәбрик итәсем килә. Бу безнең зур бәйрәмебез, безнең зур уңышларыбыз. Мин Татарстанда яшәвем белән бик бәхетле дип саныйм үземне, чөнки мин үземнең төбәгемдә яшим, үземнең телемдә сөйләшәм, үз

Ә бүгенгә менә шулар, барыгызга да исәнлек саулык теләп, мин сезнең белән саубуллашам, ялларыгыз матур үтсен!